Wokae mmerɛ a wowee aweɛ su? Sɛ wonkae a ɛnɛ Ɔbaapa mede aba wo pono ano. Ɛnɛ video yi mebɛkyerɛ wo ɔkwan a wobɛfa so ayɛ Ghana aweɛ su pɛpɛɛpɛ. Na de asɔpra nso abusuafoɔ. Yɛnhyɛ aseɛ. Ahyɛsɛ no me use saa corn white yi, ahaa aburo no a ɛyɛ white no bi no a wɔasɔ ho no. Nsɛ aburo no a Ghana yɛde yɛ ɛtew no, saa aburo no bi na wobɛhia na wode ayɛ. Enti aasei mekɔtɔɔ me deɛ yi wɔ Mexican store anaasɛ ebia Indian store. Enti wo wie abɛsɛ ahia wɔ fresh peanut anaasɛ nkateɛ. Enti ahɛ mafa me kyɛnse a mebɛyɛ nnuro mu nti mɛsa two cups of corn flour no na mede agu mu. Me wie a na mede me nkyene nso ato mu na manum na afra. Enti menum no a na mede me nsuo a ɛyɛ about two and a half cups na mede kakrakakra saa ara mede agu mu kɔpem sɛ ɛbɛyɛ te sɛ dough. Ɛfa ne nyinaa ngu mu at once, nyɛ saa a wonnya the perfect texture no a wohia no. I remember four years ago I posted this recipe on my YouTube page, enti meyɛ m'adwene sɛ as time goes on no, ɛwɔ sɛ yɛ recreate. Nti here we go, I hope sɛ wobɛ enjoy recipe yi. Enti me use a medium heat na ɛde ahyɛ aseɛ aka. Ahe mede m'asikyire regu mu, ɛsiane sɛ ɛyɛ liquid form no nti na mede regu mu wɔ ha sei no. Wode agu mu awie no, na afei de woaka biribiara afra na woama no asi so another ten minutes na kyerɛ sɛ ayɛ twenty minutes pɛpɛɛpɛ na kyerɛ sɛ woatoɛ. Wotoɛ a make sure sɛ ɛbɛdwo kakra, ahaa, ɛnyɛ hye bebrebe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a woreyɛ a ɛnhyehye wo. Nti woahwɛ a wapam anum ama aba no biribiara afiri mu. Nti yɛmfa nsi nkyɛn. Aha yi mɛsan asa one cup of corn meal no anaasɛ mabrew no. Na mede me cinnamon powder anaasɛ wonni wie a wobɛtumi ayi so nut milk nso de agu mu. Na afei nso wode milk powder nso afra. Wowie a na wonum ne nyinaa mu ama no afra kama pɛpɛɛpɛ. Biribiara afa level awie no, na woatete w'abrew no a wokaeɛ no. de agu mu. Deɛ nti a yɛyɛ no sei no bɛboa ama sɛ wokyi a, ɛbɛma no akyene paa na afei nso wonya saa flavour no a ɛyɛ Ghana deɛ no. Aha, nti sei ara na ɛwɔ sɛ woyɛ no. So follow steps no nso abɔ nso bɛwie no na ayɛ kama kama kama kama Ghana deɛ no pɛpɛɛpɛ. pɛ. Wei so easy nti make sure sɛ wobɛnum saa kɔpem sɛ ne nyinaa ɛbɛfra kamakamakama. Nti wonum no na wafei de wafa wo nkateɛ no ɛmono no a ɛsi nkyɛn no na wode no nso agum kakra nkakra ahaa. Sɛ woyɛ obi na sɛ wompɛ nkateɛ a wobɛtumi askipo ahasee no but recipe no so it comes along with nkateɛ. Enti sɛ wo nwie awie su da na ɛnɛ yɛ wo first time a, ɔbaa pa, mese try hwɛ. Mekaa sɛ mmerɛ a yɛhyihyia a na yɛkɔ school no, na maame ani gye ho paa, na ɛyɛ ne favourite snack. Nti any time biara a bɛpɔn school a yɛnam kwan ho a yɛrekɔ no, wobɛhu sɛ na mmaa no de agu wɔn seafoam kamakama, na kyerɛ sɛ ɛho no ɛte hyane hyane, na nkateɛ no reblimblim yɛn ani so. Maame hui ara na wafrɛ wɔn, na wato bi ama yɛn nyinaa. Ah! Me sɛ wɔn nyinaa de pipa no kyekyere ho paa na sɛ ekura na sɛ wɔwe a kyerɛ sɛ wɔaduru heaven koraa ankasa nti wowie ne nyinaa sei ɛna wobɛnya no nti aha nso yɛde anwa nso so asi so me use coconut oil ɛna ɛde akye wobɛtumi sɛ use oil bi a ɔpɛ biara abɛn sɛ wɔ sɛ wɔanwa no ɛyɛ hye Sɛ ɛyɛ hye na metu mu a, ɛno bɛboa ama ayɛ very crispy. Enti ayɛ sɛ na me gya no ano no na ɛkɔ fam na metua de kɔsi me normal stove no so na metoaa so. Enti ayɛ sɛ na me use high heat na ɛde ayɛ ɛsiane sɛ na ɛmu reduru na ɛwɔ sɛ meto me bo ase ma no kye na ɛkyene. Nti mede high heat no kyee no bɛyɛ for five minutes bi na na afei de mede baa medium heat na memaa no kye wieeɛ. Sɛ mewie na meyiyi firi anwa no mu no, na kyerɛ sɛ m'ani agye aboro so. Ɛsiane sɛ recipe wei yɛ adeɛ bi a m'ani gye ho yie paa, manka anhyɛ mu da sɛ a ah, daakye bi me ankasa mɛtumi ayɛ me ara me awie su. Yɛsi yɛfrɛ no awie su ɛsiane sɛ wowie a na wosu. Ɛnam sɛ ne den no ne ne crispy na ɛsi tie no nti no, wowie a na wosu. Ɛnso so wei no recipe wei no, I like sɛ ɛho no yɛ very crispy alright, but ɛmu no yɛ soft. Sɛnti na obiara bɛtumi awe bi. Ah ade yi ayɛ fɛ asan sɛ yɛakɔ no. I can remember sɛ mekɔɔ Ghana na mentaa nhu sɛ nkurɔfoɔ kyene nnansa yi. Nso ɛnnɛ yi a woahu recipe yi, mesrɛ wo yɛ a na woakyerɛ bi asi wo kwan ho na wama nkurɔfoɔ akae sɛ ah there was this recipe a na yɛfrɛ no aweasu nti obiara mmɛtɔ bi nwe ɛsiane sɛ ɛyɛ kama paa. Meda obi biara ase sɛ onyaa berɛ bɛhwɛɛ saa video yi. Sei na meyɛ me authentic Ghana awie su. Sɛ w'ani gye video yi ho a na wahyɛɛ, na wa like, na wa follower me. Yɛbɛsan hyia.